Мин кичә йокладым тауларда, ташлар арасында, ну тау буенда инде, тау итәгендә. Анда зур-зур ташлар буйлап бардым. Бер кыяга, ул кыяда шундый бишек кебек уелган урын бар иде. Һәм Шунда йокладым. Аннан күренә иде диңгез дә. Прям янда гына тау иде биек. Бик матур иде. Только мин үземне әзрәк шундый зәрдеш диләр кеше үлгәч. Аны манарага куялар бит әле. Кошлар чукысын дип. Вот, әзрәк кенә шул кеше итеп хис иттем. Тагын спальникта ятканда әле. Как будто мин уже әзер мөттереп куелган. Деликатес.

Мин бүген йоклыдым кемпингта. Анда тора бөртен. Мәйки су. Мин ну, кичә төнлә килдем монда. Караңгы төшкәч инде. Һәм алдым ике көн, чөнки бүген минем дәресләр. Бер дәрес булды инде. Интернет ахрысы бигүк яхшы булмады кебек. Мин бик канәгать түгел бу дәрес Ның элемтә сыйфаты белән. Ну, шулай да шундый мөмкинлек бар. Ну, яндым, болгыртлары бөжрылдавыннан, мин төшкә дә керделәр алар. Ул хәтле көчле дә түгел иде кебек, но минем төшкә болгыртлары керде. Хәзер мин кичә барганда бик умарталар күрдем. Ә гомумән ничектер кичә пейзажлар бик нык алышынды. Мин башлаган идем, шул кыяда уянган идем мин. Диңгезгә төштем, бик матур иде монда килгәндә, бик матур иде. Берничә тапкыр шул умарталыклар яныннан узып киттем. Алар, аңлавымча, шундый тулы канлы ниндидер умарталар түгел кебек. Ну, чөнки монда, күрәсең, җылы һәм аларны салкыннан, бу кортларны салкыннан саклый төсле, шуңа күрә. Ә ниндидер юка гына, магазиннар юка гына, тартмалар кебек нәрсәләрдә яшиләр. Бер шундый күренеш күргән идем. Тезек. Алар тезелеп, э, тезелеп куялар шулай то- тасма иттереп ул тартмаларны һәм шул балкыртлары белән диңгезгә карап очып чыгалар иде аннан. Мин беркем бер нәрсә дә төшермәдем, чөнки мин ял иттем кемпингта. Миңа бирделәр шундый чатыр. Чын пахатча кебек чатырда йокладым, ниһаять. Менә шулай. Бүген дүртенче көн, һәм минем бөтен тәнем авырта. Иртәгә яхшырак булыр дип өметләнәм. Миңа кемпингта бүләк иттеләр шушындый тояклар. Да, абыйлар китәләр иде уже өйләренә кайтып. Вот. Минем хәзер бар. Тоякларым һәм алар бик җиңеләйтә икән, ну, шактый прям рәхәт. Тояк белән барырга. Мин бүген бер көн ялдан соң чыгып киттем кире. Беренче тапкыр, ну, бераз югалганлык хис итәм һәм әле белмим, кая ничек барасымны. Мен белмим инде уңарсы да. Просто бүген Ну, именно шундый югалганлык хисе. Чөнки минем акчам әз калды. Һәм мин кешеләр белән сөйләшеп җыен тапкан идем шикелле үземә күчерүнең. Әмма аның өчен ул күчерү бүлекләре якын тирәдә юк булып чыкты. Аның өчен бер Биш көн барырга кирәк икән әле. Бераз гына шул нәрсә минем тынычлыкны урлады. Урлады, урлады. Юк, это же бүтән җыр.

Теге көймәдә йөзүче кешеләр. В общем, бер абый минем белән чыгып таныштаннан. Һәм сорады, сән берәр нәрсә кирәк түгелме дип. Ә мин как раз ашавымны ашап бетергән идем һәм борчылып утыра идем. Чөнки мондагы кешеләрдән белдем, якын тирәдә кибетләр юк икәнен. Һәм мин сорадым, ашау, һәм миңа алып килеп бирделәр. Мин, ниһаять, чатырда. Ул шактый уңайлы булып чыкты һәм күңелле. Бүген ниндидер социальный көн минем. Кешеләр янына барасы килә, әмма бәлки йоклау яхшырак.